mo mo kɔ kumase mi gyina set do action me kasa me nfe ɔwɔ ayɛ tena mo wɔde pin wɔde wɔ ayɛ na me kidi ne hɔ no mo kɔ kumase two times ma ntoma ayɛ adwuma top superstar bi a ogyina no nan do wɔ kuma wood pa trust me me me nka mbɔ lɛta ɔyɛ ma ade bi a ɔyɛ me yɛ o hmm yeah ɔyɛ me kuma wood kuma wood dɛm asɛm na obi ka akyerɛ m ɔyɛ me yɛ o paa ɔyɛ dɛn ɔyɛ one of the yɛfa no dɛ ɛntimi nkan five nyi no mfim
bɛsi asɛm a meka ɛsɛ bɛsi ara bɛyi ɔyɛ nipa
so sɛ de bia na mene too much koraa discuss some mmiri bi ade bi a mu huni wofi hɔ no mo naa dɛ mo youtube no yɛ star star bi abadze na ehuni ɔyɛ long story ɔyɛ long story adze waba attack wo ehu dɛ ana me nta ase ɔyɛ ɔyɛ long story boy yɛ ɔtena ha yi ɔyɛ ne mate wɔ takoradi mhm. some fucking boy bi ɔlodwe no ho oh. maa so meyɛ me taxi driver some hustler bi a mɛwɔ mo dwene mo ho eh. nyame ayɛ adom a yɛayɛ ade ma wa explode nyame afa do da hyerɛn sɛbisɛbi ahena mpo na yɛwɔ mhm. so why ɔyɛ serious ɔyɛ serious what's up ɔyɛ serious ah

mm, meyale meyale paa ɛnu ho dɛ ekurɔ ekurɔ dam eh, movie industry no mu o mu no mu ho baa ma ɔte ne dɛ ade bi a ɔwɔ ahyɛ se biara no ɔwɔ awie yi and one thing about me ni dɛ ame ka isi mo bo ame kɔbena me ka isi mo bo ne dɛ ame sɛ tanama ɛlɛ ha wo ho straight up ebutum asɛ mo nyɔ mo but huhum na ɔte mu mu no de forget ɛfa mo kɔ ɔkɔ fam fam kyi wiase ntum nkum da. ɔno de forget it bɛdwuma na ebi ade nsa bɛka obi de botum de afefɛfefa amanfo do oo oh, batere paa de botum akura me kɔbena me tie a idua bi wɔfrɛ nyame bowu anse ma awu sɛ tum ku nyankopɔn da botum aku me kɔbena me tie
mɛsɛ last year january masa motum mokɔ kuma ase megyina sɛte do action mekasa menhwe ɔwɔ ayɛ kyerɛ ma wɔde pin wɔde wɔ ma ne mekidi ne hɔ no mo kɔ kumasi two times mɛ ntoma ayɛ adwuma ɛɛ hwɛ kyia mi kyi mi kɔ hospital twa scan na wɔsi de twa nsɛm ne si nsɛm pii. why na ɔrekɔ do wɔ ɛdaba adwuma no mu. ɔyɛ sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi. yɛyi yɛyi ɛtan ne na ɛɛ abadze abadze fi ahoɔyɛ anaa de wɔdɛ abadze abadze paa na ɔrekɔ do why. sɛbi mi nua no binom ɛwa ɔyɛ gyimi sɛbi sɛbi ɔyɛ gyimi hwɛ ɛhwɛ ɛhwɛ ɛhwɛ Nigeria dɛm bɛn jɔta mo na. Ehu, ehwɛ ehwɛ Nigerian comedians na ne de Nigerian actors na. Nyɛ dɛ sɛ baabi a wɔndi nduro o, ana de wɔnkɔ aduru do ana dɛ sɛ be wɔni spiritual pɛfada bi wɔ hɔ no mu o, ba mmɔdzen ne dɛ wɔkɔ a, wɔkɔkɔ bɔ wɔn de no ho ban. Ba ba ha Ghana de no ma ayɛ ne dɛ, okay, Atemmu da wɔ viewers, nti wɔmbrɛ ne viewers ase. Dɛm na Ghana de no akɔ akɔyɛ. dɛm na ghana de no akɔ akɔyɛ ɛna there is differences between sɛbe obi a wafa baabi de agye din ɛna obi a nyankopɔn a raising up mhm. ɔyɛ oh, big difference mhm. big difference bɔn na dɛm nipa no ɔno oni hundred percent o mhm. oni ninety oni eighty baa de ɔhyɛ sixty seventy ɔno ɔnkɔ fam tɔɔ ɔno so a ɔnkɔ soro gidigidigidi ɛhu de woyɛ ade ne si tia baa wohu de o oh, mante bi wɔ hɔ a na abɛtrɛ ne de hoo ɛyi na ebi a ahyɛ wɔn akɔnɔ kaka abɔtɔn na wɔn hunu dɛm a nwa dɛ ɔtan na ayɛ dɛn aba baasi yɛ gya adze mu anyitan na ade na i think dɛ um na asutwi ni bɔ tumi ayɛ dɛn arise up bisɛ ɔho dɛ killers bi wɔ ina asutwi ni mu a
mesi killers bi wɔ ina asutwi ni mu ɛwa forget it ɔbɛyɛ den.

Sunday sɛ etum kɔ set koraa wotumi ka kyerɛ o oh, dɛ mi nni pɛ mempɛ dɛ mɔbɔ obiara din wɔ hɔ no sɛna meyɛ meyɛ adwuma wɔ Kumase paa uh-huh. aha baa nansen no mokɔ hɔ koraa kyɛ asɛm asɛ wɔfrɛ wo wobɛtumi o wobɛtumi afrɛ o oh, kyale eh, nka ɛfa o dɛ mi nni pɛ yɛ ahu dɛ atemuda deɛ ofi akra na ɔleba tɔn ɛwa nti sɛ ɛfa dɛ mi nni pɛ yɛ cost no koraa ɛwa atemuda so korɔ ɔbɛgye kɛse ɛwa nti fa dɛ mi nni pɛ yɛ ata meanwhile na ebi atemuda anaadɛ too much na ɛde no yɛ a ɔbɛfe ɔbɛfe stade no mhm. but ɛbɛ ɔbɛ ɔbɛyɛ ade no outside down atemase bi a mhm. na sɛbi adwuma no bɛba out no na sɛbi ɔnhyɛ daa nyɛ ade tii biara. papa mu ntwa wa no wakasa paa ɔde punchline bi ahyɛ ɔyɛ mi dɛ. Mhm. na onyim ne nyinaa. wɔna. ras. o oh, ɔdɔ menyina kase akyɛ kakra.
why.
menyina kase akyɛ kakra. ɔnyɛ nkɔmɔ nyinaa na sometimes ɔyɛ ne nti o yɛ wa yɛ o dɛ sɛbi o. Because ame me first time a mokɔ Kumawood na mase maka wɔ platforms pii do top super star bi a ogyina ne nan do wɔ Kumawood paa trust me me menka mbɔɔ lɛta ɔyɛ ma ade biaa ɔyɛ me yaw hmm yeah ɔyɛ me yaw Kumawood dɛm asɛm no obi kaa kyerɛ me ɔyɛ me yaw paa ɔyɛ dɛn ɔyɛ one of the yɛfa no dɛ ɛntim nkan five nyi no mfi mu.
besia na besia ɛsɛ besia na beyi eh. ɔyɛ nipa no ɔyɛ amɛka benyina ɔyɛ benyina o benyina okay no no no no hwɛ dɛm adi na wɔyɛ ne wa tèmi tèmi tèmi ɔdɛ ɔkyerɛ asɛm bi nti na ɔyɛ amɛ mpɛlɛ mu bɔ din no but benyina ata asa mhm. ɛɛ eh, ɛkɔnɔ ne mefɔ do no mɛwura hɔ yi mefɛ tɛ ma ba ma ba ma ba kuma wood ɛna ɛna wɔayɛ dɛ na beginning no so menim. But nagya nkata wɔ epemfo na mekita it but me first time a mehu dɛm nkorɔfo no nyinaa nso so I was like eish ase ɔbɛ ɛbɛyiri o maa na meka kyɛ mo mm. because maa na me menya actor o amu twi taxi mm-hmm. na mayɛ movie one pɛ na me blow nti still na experience ni ni hɔ mm-hmm. but mo wɔ fame no nti ɛhɔ na me sɛ hɛ ase na me ne Alaska na yɛ nam but Alaska nyame nhyɛ o beebi a wɔ biara Alaska na vi me ho a man try. Alaska elu wu mpo a ɔbɛka akyerɛ wo dɛ ennwuwu. Na lɛw afei wo senior rokɔ o, brɛda mu rokɔ o, ɛboa ara, ennwui! Hɛ, Alaska no vem yɛ crazy. Ɔno na ɔka kyerɛɛ me dɛ, hɛ, ase hɔn a wɔtse wo nyina, wo nyina sɛbe sɛbe, excuse my language, toilet do na wɔkɔ o. Suankye de obiara ɔbɔsoɛr ɔkɔ suankye sisiara, obiara nnyɛ obiara, obiara yɛ, hɛ, obiara yɛ tea bread. Ma obiara down na yɛ w'ade na hɛ, ah hɛ, ma yɛ mbɛlɛ do. Owie no ɔsɔn no mu, ɔse, why dɛ maka dɛ ma, me pane, why dɛ maka dɛ tension akye me, ɔ. Dɛm word yi mpo ɔbɔ no ɔpem kor ana ɔma me down ah Nana lɔ ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛtse ɔbɛtse results no ah what Ntsi ɔyɛ vem ɔnnyɛ biribiara na nyimpa dɛ ɔyɛ ɔdɛn oh Ade a ɔyɛ me no de ah ayɛ dɛ hɛ papa dɛ ɔa mɛka a meka binom bohu because maka Ɔyɛ wo dɛn ama dze na ɔyɛ ɔyɛ dɛn Wɔhyɛ me uniform nna meyɛ security ɛhɛ Nna mɛ mɛhyɛ uniform ah ɔayɛ dɛ nna mɛfrɛ mo boss dɛ. dza bubujee Solomon bosomtwe Sam Jankata da Director Janka General na me frɛ no dɛ Charlie mahyɛ atel o ayɛ dɛ monua agye bi but still mepɛ dɛ me release tension ntsi na mereper kakra mayɛ video call na moro rush dɛ eii ase ma ma magye mu uniform o ntsi no. Hwɛ saa video yi, subscribe yɛ channel no na like, wo wie a gyaw comment sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo bɛnya yɛ video no bi ahwɛ. Nyankopɔn nhyira wo. Hwɛ saa video yi, subscribe yɛ channel no na. After dɛm scene yi aa mobotwa me first scene no ade.

bottle water ogu fridge mu bɛyɛ bɛyɛ six boxes mo poyi dɛ mo koto nsu no area hɔ new site obi ani hɔ one guy poyi a ah, bɔsu maame ntɔmbrɛ na ha sɛ wonim ha nti boy no gye na ɔkɔto nsu no aba no me gyina gate a ma boy no bɛn na mala me gye nsu no dɛ maame na mo kɔtɔe mo do yankopɔn
Eti na ɔkyɛ na ɔyɛ movie director. Ɔyɛ actor top actor. Ɛntimi ɛntimi nhu da. Ba dɛm ni mpo no ɔyɛ panyin nsenem ɔnyɛ panyin ne nsenem ɔntimi nsumam I swear ntia. Sɛ ɔyɛ dɛm nsɛ yɛwɔ wɔn a wagye din wɔ Kumawo da wɔyɛ young boys a yɛnya yɛ age groups you can you don't dare anyɛ po na ɛwɔ so ame wokyi ɔyɛ wa ba nipa no mo hwɛ age wise na. ɔne ɔwɔ n'anim sene m a me me respect ne mede bɔmɔ wo ebinom yɛ mpanyinfo wɔ adwuma no mu mede wo respect ama ɔ mo nso me angle a me feel ba no papa sɛ meyɛ movie kɔta na mede duru me level a meduru wallahi apia atwa movie two billion obi anyɛ obiara to me
wow I know what is in me that is it trust me that's the vibe obi ayɛ movie me ame me dɛ obiara wɔ that side me yi ɔtwi nyaa do a obi a yɛ movie for ahe ahe years ɛpɛ a me dare obi a yɛn kɔ street acting for street me kita nine languages o a me ni size o a fifi pa forget obi a yɛ obi joke yɛn act dɛ abɔ kya ma ma ma pile zɛ bɛrɛ ma na fulani akyerɛ wa ɛbɛka dɛ ɛhɔ na me fi nso ɛboa ame kankran dɛ nkran ni o mɛka awosɛ mpo dɛ akaraka venture ata asa. oh damn papa ade ɔwɔ yɛ mu na ɔyɛ hu ba wɔn mɔ chance no
ah wow wow wow atɛbuda ɔyɛ serious ɔyɛ serious enyɛ bɛ fi movie industry no ma na mi nyɛ business bi a mi jɛ mpɛrɛ mɛ mɛ mɛ ah mɛ mpɛrɛ mɛ yi suwa ɛdi bi mpo ebe jɛ kura mɔ na wɔn fa yɛ ne yɛn ba na yɛ yɛ busuafo bɛ yɛ abadi.

nna me tsir hyɛ dɛ mu na murusu, m'abam ebu, mo werɛ ahow dɛ ah at this age, dɛm time yi atamfo benya mu encouragement no was bad, high, ntsi mokɔ beebi a moto nsa bi. Mese ma ɔayɛ ntsi dɛm girl no ame mɔwɔle no, trust me, minnya nsen pɛ o, but ame mɔwɔle no. Yɛda Ewuradze ase.
Bani po a mɔkɔ.
Ah. Efua Shingard.
Efua Shingard. Nice one. Mpɔkyɛw, five minutes pɛ de yɛmfo nsɔr do.

wɔbɔ guɛ na mfantefo ɛwɔ asase bia mhm. nti no sɛ ade na ɔyɛ yɛn field ba sɛ bia dɛ atata yɛnfa no high ata yɛnfa no high na de wɔbɛkyim obi bɛkyim yɛn nsa ɛnki na mm. aha nti akyɛ na yɛso yɛhu dɛ no ade no yɛne di ma ti adwuma no de yɛntumi ngya mmom but mmere no so no ame de mmere no so no wɔde megyae megyae ba ɔnyɛ sisi a mmere bɔ so a wɔde megyae ɛnyaba wɔ mɛwa industry no mu industry na nyama wɔ mu ɛwɔ oh, industry no de industry no sɛ ɛnya akyitaafo bi paa deɛ wɔn a wɔpere gidigidigidi bɛɛ de eh. you go you go die too fast before you know. because ere yɛ style nkurɔfo nhu. ɛɛ ɛy na. ere yɛ style nkurɔfo nhu kɛkɛ. na elikyia obi kura na o obi wɔ hɔ elikyia na ɛwa etumi kyia obi bɛbɛ bɔkɔ fi na ɔnsa yɛw yɛw dɛm fans fans fo no. nti obi wɔ ɔno obi de kyia obi ɛbɔ no wayɛ dei na ɔde abɔ no ɛtumi kyia obi bɔkɔ fie na wo nsa yɛw yɛw na ɛtumi nye wo colleagues kyerɛ wo wɔ gyegya bom a ɛmi a na menyɛ dɛm ade no ɛyɛ mede mpo a menyɛ kyɛ menim nipa no paa wabom no wɔ gyegya dabi dabi dabi bibi bɔtumi asi hwɛ suro suro mu ɔbɛn
masa dabi wabɔ mu wɔ didi wɔ chelsea kuro mu na nkɔfo bɛyɛ five no judas fi wɔn sena apono mu no yɛn bɔtu maa to baami mi yɛ obi a nyame dɔm ɛnna wàá kunti a mi yɛ loose ami wɔ sumɔ de bɔ kuma ebe nyam si ɛdi ago enya wàhálà wɔn po na enyam. nyankopɔn nye o protector. because mi mi a ewu nsu amu no mi ti ma so ne gye ɔma aka yɛ adi wa ma ba kyi dɛm ɛbɛ ne kan yɛ ase next time mi n gya wa di wɔ hɔ mi ta yɛ dɛm mistakes ne paa nti no. de wɔn leka no yɛ ɔno wɔn etim dɛ no wa wa wa dɛ no do because of adi bi a wɔn ehu da ti na ɔno nso kakra amuli fami ee papa stage na ɛsɛ mi gya nsu si wɔn mo dɛ mɔkɔ na ma ba mɔnum biem mi nyɛ da mi gya adrink si wɔ ɛdidi mi ni nipa mi ni mu paa ti ebi ama mi ni tu ma akyi ti a mi ni didi mbɔ mu da dabi dabi dabi obi wɔ hɔ mpo onye aniwa papa ɛni ni didi otumi de yaleba kura de tu anim ebe di egu mu. kɔma wo do hwan no ba mi kɔ atɛmu da no do first. Kumawudu no mu no hwana na ɔyɛ all star superstar ɛbɛ frɛ dɛ ɔyɛ dɛ ɔyɛ benyini dɛ ɔyɛ besi hwana na awo awo tu yi ami mu superstar ɛɛ awo feel dɛ ɔbɛ ɔyɛ superstar mo. ɛɛ dɛ ɛɛ
dɛ ɔ ɔ mu hun dɛ obi a mu hun dɛ ɔyɛ ebi a superstar ɛɛ wɔ Kumawudu na ɛɛ e, paa o oh, ɔne de wɔkɛ superstar paa de a na ebi a mɛ mɛ de bɛ ma ɛɛ eh, the legendary you know ɛgya ko. Agya Ko ɛ. Agya Ko de, Agya Ko de, Agya Ko de, atem ase bi a. Mm. Ba ɔfba no mfantsefo yɛ so yɛ legendary a motuma mm. kene bi a Mr Beautiful. Mr Beautiful. Mr Beautiful.
Straight okay. up. Mr okay. Beautiful.
For nice. fantes and asantefo no de ɔne dɛ ɛyɛ wɔn ne mpo a masa ɔyɛ agya ko no matter what ɔyɛ agya ko ɔne yɛ dɛn mpo ɔyɛ agya ko
atemase bia atemase bia atemase bia adeprɛ kwan mama ɛɛ mebrɛ de Uma mepɛ n'asɛm paa ne dɛ da bi a modwene dɛ nti sɛ sɛbe Janka town no wannkɔbue kwan a ka me atemmu da motum na mayɛ dɛ maba bi a. Mm. Mm. Atema ase bi a. Mm. Nti wante mo hunu a nti sɛ atema ase a ɛgya ko and fight mbere na na dɛ Nigeriafo yɛ ayi na mm. nka sɛbe nka what was Comerwood, mm. what was Galawood, mm. what was Bollywood, what mm. was Fantiwood, mm. what was Asinwood, what was all the wood.
abusua yɛ bere no wayɛ be yɛayɛ late mɛyɛ na wɔbɛɛ no yɛayɛ late papaapamadaali so ase me manager ni ɔndɛ na ase mam oh, ali, has been there for me say from day one nice one uh, ali nice one ɛna akata nso amam iphone 13 pro akata ɔwɔ circle tiptoe lane nti ɛpɛ phone a ɛkɔ a ɛsɛ hwehwɛ akata obi abɛkyerɛw oh, nyame nhyira no nso the day na ɔma yɛnya vim yɛde yɛ adwuma no na na ɛɛ eh, bɛyɛ in two months time ɔde yɛ babak deɛ eh, program necessary eyi yanyɛ nsɛm mu nkɔ deep o mu nkasa yɛ o yanyɛ because ma enyɛma wɔ hɔ a mepɛ dɛ ɛwuna mu du level bi sɛ ma yɛ di anka mu sui mu wɔ questions bɛyɛ three na awo four hmm. ba ne nyinaa mɛ dza ahyɛ mo ho because time no time no mɛ ɛka ne sisi anokora no po no wayɛ bibi ɔhɔ no mo nti ɛɛ eh, hmm. questions a na mepɛ dɛ mo flow no mɛ mu dɛ both of you no. Wɔbɔsu. Wɔka saa na wɔate onyinsoa. Eti na mo du level biara ma ayɛ din no. Nsɛm a maate no ɔyɛ dangerous. Ɔyɛ painful.
What's up? Eti in two months time no mɛpɛ dɛ ɛɛ ɔno wɔba ba ntɛm na yɛtumi adi dwuma no yie. Wo traffic sɛm yɛ me hu. Oh na me yɛ late de o, ndɛ pɛ o. Anka ɛnne Ghana fo nkɛka na anka wɔntɔ alikɔpta.